Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwi yn ni. Fi yw Cat Morris.
Fi yw Catrin Herbert.
A chroeso i Pob Look Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Mae hwn yn big day. Fi mor excited.
Fi teimlo fel ni wedi bod yn eisiau neud hwn am sbel. Ers y dechrau.
Literally ers y dechrau. We've been speaking about it. Do. A mae'n digwydd.
What could it possibly be? What could it be?
Wel. Be sy'n lliwgar?
A gyda'r gwell gorau yng Nghymru, if not the world. Probably y byd.
Y byd. Probably'r byd.
A just yr outfits gorau. A... Vibes gorau. Vibes gorau.
Excellent taste in music. Like a real, um, a, a, a real addition to the scene. Oh, 100%.
Hi yw'r scene. Y scene gerddoriaeth a'r scene o hydyd y gyfles. Oh, God.
Mouthful. Dyn ni mor excited i groesawu.

Yym, fi jyst moyn correcto ti fan'na, achos it's peach, dim oren. Peach. Mae'n fel atomic peach. Ie, atomic being the operative word. Fi ddim yn cofio beth o'n nhw'n galw e, ond mae e'n... Fi'n gwybod mae e'n intense in some lights, namely rhain, ond...
Mainly natural lights. Mainly the ones I have. Na, ond, ond, most of the time mae'n teimlo'n soothing i fi. Ie, a da, ti'n byw yma, like, ni yma fel, Ie, actually fi, hwnna sydd probably pwysicaf. Ie, probably.
O'n i ddim yn gwybod bod ni'n mynd i wneud y pod yma pan nes i beintio'r living room. Ie, os oedd y ti, fes ti'n peintio fe fel leopard print? Na, ond bys y ti probably di bod fel, Bydden ni di approval leopard print gyda llaw, bydden hwnna'n been spectacular. Falle o'n ar mlaen, nawn ni ddanfon fel design choices ni gyd i meddai. Hwnna'n probably... Ar un, na i fel

A gath ni, nath ni ffilmio bach o cynnwys efo ti. Do fe? Do, ond lwcus nes ti ddim dweud gair yna fe. It was all muted, cos o'n i fel... How come, beth oedd y cynnwys fe? Literally just cael, just cael selfie efo Mali. o, o ie, fi'n cofio, fi'n cofio, fi wedi gweld e. Ond ti'n beth, gyda great time, a fi'n teimlo fel bod fi wedi rhoi digon o arian i'r busnesau a'r bars lleol. Gwych. So fi'n really helpu dy'r economi. Yeah. Um, not my liver, but the economy, so it's yeah. fine, it's fine. Ti'n gwybod beth fi'n teimlo fel? So mae tafel newydd fod, mae penwythnos Pride Cymru, mm. penwythnos nesaf, ti'n gwybod y lull yna rhwng Nadolig a Flwyddyn Newydd? or it's kind of like a little bit fel ambiguous, yeah. and like kind of half sloth, half recovery, yeah. pa ddwrnod yw i. It's that. ar gyfer, really specifically, gays sy'n siarad Cymraeg.
Yeah!
100% fydd pobl jyst yn gweld fi fel yn bit o chocolate ar sofa fi. Yeah. Neu whatever yw'r yeah, equivalent arall. Beth yeah. bydd equivalent arall i wneud hwnna?
Wel, ti, yeah, ti jyst yn bit o leftovers tafoel, I suppose.

fi wastad, fi mor fel wael ar y self-promo stuff, cos fi'n tôn rhwng ddim gweithio fel, bo fel, ah! mm, yeah. ond actually, please don't. please don't. Sut ti'n teimlo am stuff o hwnna? Chos ges i am y tro gyntaf blas o, o enwogrwydd yn tafael yn ein, obviously, gofod gofyn cynulleidfaodd normal people i wneud cynnwys efo ni. A a good three, four times at bobl troi rownd a dweud, oh my god, pob lwc babe! And I was like, uh, like, didn't know what to do with myself. Cos ni fel, oh god, okay, so mae ma pobl yn actually gwylio hwn. Sut wyt ti'n fel, cope gyda pobl yn dod lan at y ti a, like, what is it? Ti'n just yn used to fe nawr? Dyna ddim really.
Na? Na.
Am y llaeth fi'n meddwl bod pobl

Ie, a fi'n meddwl bod e'n ddiwedd. Mae yna bach o lefel o, I don't know, falle fi yw hwn, ond pan chi'n yn digwyddiadau Cymraeg, Cymru, wel, sa'n ni'n lyco dweud Cymru Cymraeg, ond pobl sy'n dweud Cymraeg, let's say that. Um, ma, ma, it insinuates, Cymru Cymraeg. It insinuates bod pobl sy'n methu siarad Cymraeg ddim yn Cymraeg. I fi, that's how I see it. Fi'n gweld e oh, fel... O, oh, fi jyst yn meddwl mae'n specify o, yeah. ond... Dyn nhw just bad Ond I get you, yeah. Um, ond mae ni'n gweld celebs Cymraeg mor aml yn y digwyddiadau yma, it's quite normal hmm. i weld yeah. cyflwynwyr jyst yn cael ysgol pas yn joio hi'n bands, jyst yn mynd o gwmpas. Like, it's not like, don't know, you're going to Mighty Hoopla and bloody, like, I don't know, Chai XCX well, is yeah. walking around, ti'n mo? Os neb ddim mynd rhwng gael security, na. Na.
Neu falle dylsyn ni ddechrau mynd rhwng gyda security. falle allan ni fod... This could be our security guards fi.
Yeah. Side hustle bach oh, oh neu security guards mewn yn Yes.
Can we go proper mask though? Like, I want to

touch ar hwn wythnos diwethaf. Um, o ran fel, wel, yn gyntaf, mm. not to assume, wyt ti eisiau rhoi syniad i ni o sut ti'n uniaethu? O, oce, okay. fi yn uniaethu fel lesbian, she, her, there. A that's the, with curly hair. so just, so just, just true lesbian fan hyn, yeah, then. Stunning.
Love that for us. Love, love that, that for us. us. Ond mwy specifically, just i pobl cael real syniad, mm. wyt ti'n

God, the energy sy'n dod mas o stafell lle ar hyn o bryd gyda fi. I was wondering why I was getting a bit warm. Mae'n just someone's nightmare. Yeah, literally.
Be mae hwnna'n golygu, actually? Scorpios. What does it mean? Ni'n really fel um, fiery, ond ni'n mm. fel... Mm we know what we want, mm-hmm. determined, that vibe, basically. Passionate, Same. passionate. Passionate.
Dyna'r pethau neis.

I'm right, yeah. move us swiftly on fan hyn. Ti, cyn recording, nes ti mm. weid i fi, ti ddim yn gwybod lot necessarily am fel pop culture references hoyw, mm -hmm. lesbian specifically. Nes ti ddweud, fi ddim really, I get all my info o Catrim. I feel like that's just my... Os oedd brain fi fel yn feed TikTok neu Instagram, yeah. bydde fe mor

Kind of.
Kind of. Achos fi ddim massively in the know am Fletcher Na. Kinney. Oh, Fi Really? ddim, ti'n Fi'n- fan. fel OG massive Fletcher fan, to the point ble nes i weld hi tair gwaith mewn deuddydd unwaith, Oh my llynedd. God.
This time O, last ti'n year. gofio ti'n gweud?
Ie.
A o'n i fel, fi, guess be, Mary, fi'n mynd i gweld Fletcher. Ti fel, pwy oedd Fletcher? Fletcher is that? Fi fel, oh, god.
I know. Ond mi, wel, enw, go- enw gyntaf hi yw Carrie. Carrie.
right, and she's now going by Carrie. Mae hi di rebrandio yn do. Mae di ail frandio. Wel na, mae'n galw hi'n yn Fletcher fel, as in... Stage name? Stage name dal.
Ond o blaen, oedd hi'n galw hi'n yn Fletcher fel yn casually hefyd. Ond nawr, Right.
Mae'n fel sign o popeth off, caru. Ti eisiau mynd mewn i hwn, so pam, be sydd wedi digwydd a pam ydy fel y gymuned hoyw lesbian yn cico off? Ydyn ni'n dechrau gyda Fletcher neu Jojo? Fi mo, ewn ni gyda Fletcher gynta. Can Fletcher fel background, ie. O, okay.
So bydd e'n neud sense wedyn.
So,
all of a sudden, right, fi ddim yn gwybod ble i ddechrau gyda hwnna, actually, ond fi wedi gwybod am Flash House ages, achos bydd yr OGs mm-hmm. o fel fy... I'm thinking of pan o'n i'n early 20s, late teens, super closeted, mm. exclusively yn gwylio

Um, a wedyn, pa fod nôl ni'n mynd. Oedd hi'n mynd, ie, ie, ie. Oedd hi'n mynd mas gyda rhywun o'r enw Cami Scott. Mm. Nhw oedd fel un o'r OG couples, oedd pawb yn fel, imagine the heartbreak and devastation pan nath nhw dorri lan, mm. achos oedd e fel, like, I don't know what the straight equivalent is. Ond anyway, oedd e'n fel, oedd pawb fel, oh my god, I don't believe in love anymore. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Anyway, one, two, skip a few. Mae Shannon Beveridge yn dechrau mynd mas gyda Fletcher. Mm -hmm. Fletcher's just like, Slightly on the up and up. Mae wedi bod yn wneud cerddoriaeth. By the way, oedd hi ar y X Factor unwaith and she got rejected from it. Do you want Be UK Shut neu up. fel American American. X Factor? American. Oh my god. Pam ond ydi X... Pam...
Fi'n teimlo fel bod American Idol yn fwy na X Factor mas na, na? Bim... Ie, Cos oedd fi yn hwnna meddwl. fyna cyn, I don't know, oedd X Factor fwy o expo o'r UK yn doedd? I want to say oedd yn X Factor a ddim American Idol. Ie.

girlfriend Shannon, yeah. when they locked down together, ddim yn mynd mas gyda'i gilydd, o'r enw The X-Files. Oh, mm.
okay. On and, the nose. On the nose.
Subtle. um, so wedyn, mae Shannon yn neud all these music videos i, i Fletcher. Anyway, they seem to be okay, on okay terms, but mm. ddim yn really neud dim byd gyda'i gilydd. Mm. Like, they don't, they're not like slagging each other off na dim byd, they just leave in it. A mae Shan yn, yn dechrau mynd mas gyda merch fan nhw Becky. Okay.
Everything seems fine over there. Mm. Wedyn, mae Fletcher yn dod mas gyda can o'r enw Becky's So Hot. Mm -hmm. Am girlfriend newydd ex hi. Ooh, okay.
Which

um, Becky'n gwisgo'r t-shirt yma, gyda fel Chevrolet car arno fe, whatever, mm. un Shannon, a Fletcher fel, oh my god, I used to wear that t-shirt of yours. Uh, so wedyn, Becky's so hot in your vintage t-shirt. Um, this whole song is like, I, basically, mae'n Fletcher yn gweud fi eisiau ffoco Becky.

A ma' lot o bobol, it's all kicked off. M- ie. So o be' fi'n deall ma' hi'n adfer mas gyda bachgen a fel you do you gal... Ie ie. ...fel nid oes biphobia yn y tŷ hwn.
Ie. Na. Ond fel mae wedi 'ny 'di ma' 'na deleto popeth... Hmm. ...sy'n ymwneud â queer culture o Instagram hi. Hwnna sy'n rownd... Hmm. ...a hwnna'r bit lle ti fel bo' pobol fel ti a'r gymuned queer pan odd 'na ddim loads o representation... Na. ...ti fel addoli hi... Ie. ...a wedyn mae jyst 'na fel... Erased.
Ie. Fel, bye bye bye bye. A, ei wneud e yn ystod Pride Month, mae'r cyhoeddiad yma wedi dod mas, mm. i enwi'r sengl boi. Mae na, fi'n meddwl mae na argument yna, faint o hwn oedd yn rhan o tîm marchnata? Mm. Fi'n meddwl mae fe'n un really cymhleth. Mm. Achos, oedd approach hi, un, ie, yeah, fi'n meddwl mae yna rhywbeth gyda'r marchnata, a mae pobl, mae yna sensitifrwydd, achos mae'r gymuned yma sydd wedi really, really cefnogi hi, fel, wow, wow, wow, ti jyst i dod mas, dechrau Pride Month, mm. yn cyhoeddi hwn, merch i gyn dweud boi allan o fe. Mm. Ond... Pwy sy'n mynd i brynu hwnna allan o'r... Yeah, ond mae hi'n cael.
Wel, probably fans mm. bai hi. Ie, yeah, ie, ie. Mas gyda bachgen.
Yeah. A, a mae hi'n hollol within her rights i wneud hwn. Mm. I fi, the only thing that rubbed me up the wrong way, really, oedd yr llythyr oedd hi wedi sgwennu, mm. which oedd yn barod yn cyhyddo pobl. Yeah. o, o casau hi. O casau hi amdano yeah. fe. Ond i fel, well, give them a chance. Yeah. Ond falle hwnna'n dangos bod na feddwl mynd mewn iddo fe, bod hi wedi bod yn fel, meddwl yn barod, oedd hi fel, shit, os hawr yeah. regi. Yeah, sydd okay, hefyd good. bach yn... Um, yeah incriminating. Cos mm. os oedd hi'n gwybod oedd hi'n mynd i cael backlash, surely ma... Dim, dim, dim achos mae hi'n deito man, she's bi, that's you know, Although, do it. Ond, yeah. mae ma lot o backlash ddim am y ffaith bod ti nawr yn data man, it's the fact that this is all coming out in pride, a mae di bod yn, by all accounts, gweld dyn yma am misoedd y misoedd.
Apparently, so pam... oedd gyda y dyn yma, a wedyn dyn cyn am fel blwyddyn. Yeah. Am, so it's, it's, it's been going on. Mae just amseru, na gwe. Not ideal.
Yeah, not ideal. ond...
Wedyn fi'n gweld pobl, pobl fi'n, pobl bai fi'n nabod neu'n dilyn a fi'n mm. parchu a fi'n e, hoffi clywed safbwynt nhw yn gweud, wel, hang on, pam dyw pobl bai ddim yn gallu dathlu y ffaith mm. bod nhw'n bai yn ystod mm. Pride. Yeah. A wedyn fi'n clywed pobl eraill yn dweud, ie, yeah, ond y rhan o dy hunan ti'n dathlu is the queerness, yeah. not the... Ond wedyn, mae bod yn bai, os ti gyda dyn, ti dal yn queer. Like, fi a Cat di yn ieithu in the past. Mm. Di mynd bod mynd mas gyda bechgyn a di identifio fel bai yn ystod y mm. cyfnodau yna. Mm. Ie, yeah, fi wedi bod yn meddwl am hwnna lot, actually, fel... Ti? biphobia yn gyffredinol, fel o'n i'n really struggle, o'n i'n fel internalised biphobia ti gael mm. o'n i'n mm. really struggle pan ni efo bach gen i fel te teimlo unrhyw fath o unia, e, fel un hunaniaeth neu uniaethu gyda gymuned, and I felt so fel disassociated, yeah. chos bys ni'n gwybod, os o'n ni'n mynd mewn i, don't know, gwagle cwiar or whatever, gyda cared fi oedd yn bachgen, mm. bys fe, I would feel like a fraud. Yeah. Mm. Mae fe'n weird. I kind of get you, ond fel, mae rhan o'i when I kind of just thought falle bo hwn yn problematic fel fi jyst ddim moyn gweld crusty boyfriend straight rywun fel 'na rili. Fair. In a queer space. Ie. Like croeso i b- i ti ddo' mewn fel ond fel ddim bo' fi'n gatekeepo... Na na. ...queer spaces ond fi jyst yn timlo fel ma' n'w yn llefydd i bobol i'r gymuned. Ie. A jyst achos bydde fel boyfriend rhywun

Os maen nhw'n addysgu ei hun ac yn, ti'n cefnogi'r gymuned, then yeah, by all means. Yeah, 100%. Ond, yeah. ti'n mae fe just yn... Um, sut wyt ti'n mynd i wybod hwnna am rhywun, really? Mm. So, the first instinct weithiau i fod fel, oh, this, this is a safe space, this isn't mm. a so, space for you, falle. So, ydy e arno nhw i ddweud, oh, hang on, this isn't really my space to be taken up. Mm. Fel, just gadw i fel girlfriend bai fi mynd a bod yn y space queer yma hef fi. Neu, ydy e lan i ni i roi bach mwy o like grace iddyn nhw a bod fel, hmm. well, they probably do have good intentions mm. rather than hmm. being like, ooh. Yeah. Os mae jyst angen bod yn self-aware mm. ar, fel, ar y ddau ochr a bod fel, os ni fel, if I was that boyfriend, mm. for example, byddwn ni just fel, okay, am I making other people feel uncomfortable potentially? Yeah. How am I going mm. to be fel perceived yeah. kind of thing? Yeah. A just fel gwybod bod intentions fi yn dda, neu'r mm. person mm. yn dda, and then go yeah. from there. Yeah. If that makes yeah. sense. Mae yeah. just, sa'n meddwl bod yna ateb, Na. a bod bod just right, chwarae by case yeah. by case, you yeah, know. 100%. Achos byddwn ni byth moyn bod y person yna sy'n bod fel, na, sorry mate, fail you don't move in, this is our club, actually, mm, off you fuck, ti'n mo? Yeah, exactly. Cos mae hwnna'n horrible. Yeah, wel, dyna'r holl pwynt, cos mae hwnna wedi yeah. digwydd i ni fel gymuned, mm. nag yw e, so ni ddim yeah. moyn neud hwnna i bobl eraill, ond ie. Yeah. A fi'n meddwl, bod e'n really bwysig cydnabod bod biphobia yn massive mm -hmm. problem yn y gymuned. A yn enwedig i fachgyn bai hefyd, os mm. unrhyw beth, achos ultimately, a nes i ddarllen rhywbeth am hwnna, and I wish I could like, articulate it exactly fel nath nhw yn yr erthigol yma, ond basically it all comes back to fel sut mae pawb wastad yn meddwl like the a man or like a penis is superior. Mm. Fi wedi siarad ti yeah. am hwn? Fi'n cofio.
Sa'n gwybod, na, sa'n meddwl. Okay, so basically, think about it. Bob tro mae merch yn bai, rhan, well, rhan, lot o'r amser, bydd society at large yn dweud, mae hi jyst yn neud am sylw, yeah, she wants yeah, to be with phase. a man. Yeah, yeah, yeah. Gyda bachgen, nhw, os mae bachgen yn bai, dyn nhw ddim yn gweud, mae jyst yn neud sylw, mae eisiau gwrdd gyda merch, maen nhw'n mm. dweud, well, he's obviously gay. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Dyn nhw byth yn meddwl, mae yna rhywbeth

Os mae, fi 'di, pan fi 'di bod efo bachgen o'r blaen a wedyn dweud bod fi wedyn efo merch and I post a story of my girlfriend or whatever, mm. fi 'di cael DMs o bachgen fi 'di date o'r blaen fel, oh, I didn't know you were gay now, did I turn you gay? pethau fel na. Oh. A mae just fel, no, no, darling, I was always, like, ti'n yeah. just, it's all, maen nhw just yn... Mm

Yym, wyt ti'n teimlo'n rhan o'r sîn? Neu oes 'na, Kind oes 'na of. sîn? Fi ddim yn siŵr achos fi fel, am flynydde fi jyst bod fel, ie, fi'n lesbian, it's just kind of a part of me ond ddim Ie. rili. 'C'os fi'm yn teimlo fel bo' fi like mewn yn queer culture a fel bo' fi'n rhan o hwnna if that makes sense. So fel, ond sy'n weird 'c'os fi'n teimlo fel bo' fi yn rhan ohono fe ond fi hefyd ddim. Ie. So I don't know shwt fi'n gallu bod fel like really into it, if that makes mm. sense. Be bydd yn hala ti deimlo fel mwy o ran ohono fe? I don't know. Mae'n falle ar hyd fel ynyddodd, mae'n probably di bod lot o fel internalised homophobia. Yeah. A fi, mae just bod yn broses o fel like, wait a trwy hwnna, bod fel right, let's get out of the trenches yeah. and into fel self-acceptance. Mm, a mae hwnna di yeah. dod trwy fel cwrdd â mwy o menywod queer a jyst fel cael sgyrsiau a jyst gweld ein hunain jyst yn cael eu cynrychioli a clywed sgyrsiau yn y Gymraeg 'fyd. So I think ma' hwnna probably'n big rhan ohono fe. Ie. Fi'n meddwl hefyd fel, sa i'n gwybod os ti'n teimlo yr un peth â hwn, yw fel pan ti'n really straight presenting, mae bron ti angen wneud mwy i fel profi dy hun, a mae hwnna, fi'n internalise hwnna lot hefyd, fel fi'n teimlo fel fi angen neud mwy, when it's like, na, fi'n, I'm saying I'm, I'm gay. Yeah, that's, dim, that's, that's, that's, that's, that's enough. yeah, mae hwnna'n ddigon. A, yeah, just dim, yeah, mae bod yn rhan o'r gymuned a teimlo bod chi'n rhan o'r gymuned, mae fe'n rhywbeth mor wahanol. Mm. Fi'n clywed beth ti'n gweud am y stuff Cymraeg ddo, achos am y spel, o'n i'n sort of teimlo fel, bod nhw'n sort of dau ran mm. gwahanol mm. o hunaniaeth mm. fi. O'n i fel, fi'n siarad Cymraeg a fi'n neud all, ti'n fi wedi cael fy magu mynd i'r eisteddfod and all of that stuff yn teulu fi, a wedyn, ar yr ochr arall, I've got this at the time quite like secret. Yeah. It's like, like my alter ego. Yeah. Ble o'n i fel... Allai mo'n bod yn hoiw yn Saesneg, gan y thing. Yeah. Ond yeah. bod hwnna definitely yn llai a llai o thing. So pan o'n i'n uni, oedd fel, Ffrind i fi gyd yn hoyw. So oedd 'na ddim fel No single straight friend way! bron iawn. No M-hm. way! Is M- he? Oedd y gays jyst i gyd 'di cael fel dod at 'yn gilydd yn Pant y Celyn. Mirai, ma' hwn yn blowing my Really? mind achos pan... So, pryd nes di ddechrau yn coleg? 2020. 2020. Nes i ddechrau yn coleg yn 20... 11. Oh, so, naw mlynedd cyn ti. Yeah, okay, I'm ancient. So, old.
I know, haggard old lesbian in the corner. I'll let myself out. Ond... Of your own house. But yourself I know, of my own house. Ond, mae'n genuinely mind-blowing. And honestly, neitha emosiynol. Oh, I know, I'm quite sensitive. Ond mae fe'n neud neitha emosiynol, achos when I tell you, o'n i'n fucking terrified pan o'n i'n coleg bod unrhyw'n mynd i mm. ffeindio mas bod fi'n hoyw, fel, fel queer mm. in any way, mm. ac yn sort of a, a diddordeb mewn merched afal yn, yn, yn, yn kind of well, doing on the sly. Mm. A ti just fel, o'n i'n petrified. O'n i'n, oedd e ddim yn, oedd e ddim achos bod pawb yn awful, mm. ond the just culture was fel, o'n i'n gwybod pawb yn siarad, dim pawb, ond o'n i'n gwybod bod lot o bobl yn siarad amdano fi tu ôl cefn fi, oedd lot o speculation, oedd e ddim yn teimlo fel gofod staff o gwbl i fi ar y pryd. Fel bod pawb yn y llew di a bod fel, fucking hell, Catrin Heather, oh yeah. my god. Ond ie. Yeah. Ond oedd e'n, oedd e'n vibe gwahanol, a fi mor falch o glywed bod e'n wahanol. Mm. You have no idea. Ond t'mod be'? Dyw e ddim yn coincidence bod bo' ti'n gweu' hwnna a odd lot o ffrindie yn grŵp fi yn Sysneg. So o'n nw'n... Ah. ...yn Gymra'g o'n nw'n gallu siarad Cymra'g o'n n'w yn Pantycelyn on' o'n n'w o gefndiroedd... Ie. ...falle ddim traddodiadol o dod o ffarm... Defnydd yn y tŷ. ...o'n n'w ddim... Ie. ...reit. ...necessarily yn ran o'r gymdeithas Gymra'g... Ie. ...yn y brifysgol. Hmm. Ah. Achos fi totally yn gwbo be' ti'n meddwl o ran y teimlad 'na o fel os ti'n wahanol mewn unryw ffor bydden nhw jyst yn dod ato ti fel piranhas a bydde ti yn rhyw fath o ddieithryn iddyn nhw. Mm. A bydden nhw ddim yn hmm. derbyn ti. So fy mlaen, mae hwnna dal yna. Yeah. Ond yn arabach, mae nhw yn fwy accepting yn y hmm. gored. Mm. So oedd yna modul yn y brifysgol fel rhan o'r cwrs gradd yn y Gymraeg o fel testyn yr enfus, lle oedd ti yn astudio fel theori queer, o trwy di destun Cymraeg. I kid you not, oedd e'n awesome. Mm. Un o fel yn hoff o diwle, un modul bydde siwr fod ddim di Bydd nid neb di meddwl am ddim yn gwybod o'r degawd nawr. I tell you for a fact, oedd e ddim yn bodoli rhan Hefyd, honestly, os oedd e yn, bydd y rhan ohono fi wedi bod yn ofn cymryd e. Cos yeah, o'n i so ddim yn siarad amdano fy hun. Yeah. Nes i neud sgwennu credigol, a oedd tipyn ohono fe'n queer, a un module, mm. a o'n i fel, guarding it with my life, cos o'n i ddim eisiau unrhyw un i ddarllen yna. Mm. Swear to God, nes i ddim gael i unrhyw un i ddarllen yna. heblaw am pwy bynnag oedd yn marcio fe, and they must have been like, who is she? Oedd Eric Salzman yn gwybod, just fel. This girl is closeted. Mae'n unbelievable, though. Ond I guess mae dim ond yn cymryd rhai cwpl bach o bobl i fod mm. fel just yn ddigon cryf i fod fel, well, even os, like, pobl sydd ddim yn hoiw mm. nawr, yeah. i fod fel,

O! Na!
Wel, dyna ni. Guess beth sa ti a Jojo Siwa yn gyffredin, Fi? Catrin? Oh, yeah. god.
Um, really sick dance moves. Dyw hi heb fod i Aberystwyth chwaith, presumably. Oh. OK, so, hwnna yw sagwy fi i fynd â ni nôl. Before, well, Jojo COR walked so that Fletcher could run. In the month ble oedd all y uh, merched yma, which o'n i'n meddwl oedd yn lesbian, slash o'n nhw wedi at one point fi'n meddwl, falle identify fel lesbian a neud bach o, mm. ti'n bach o, bach o shift siwrne. yn sut o'n nhw'n, ie, yeah, bach o siwrne. Um, Yeah, Joe, do you see what?
Diva down. Diva, Diva down.
down. A mae'r cynnwys nawr. Mae nhw wedi stop o bod yn coy amdano, that's for sure. Oh, ie, yeah, ie. Ond yeah, hefyd, beth sy'n confuse o fi yw'r vibe shift llwyr. Yeah. As in, mae bron iawn yn teimlo fel, a fi'n gwybod mae ma Jojo wedi gweud, neu Jo, Joel? Joel.
Joel. Mae hi nawr wedi gweud. Mae Jojo a Ca... Mae Jojo a Jojo's dad. Fletcher. Yeah, Jojo- Jojo's ie. dad.
O, mae hwnna bron iawn, achos nath, oedd dau gymaint o fanbase, probably ifanc, a dyna oedd Ie. introduction nhw i fel queer culture, a fel falle adlewyrchiad o nhw mewn celebrity ever, a mae nawr jyst di ereiso fe, like it never happened. Ie. Sy'n neud ti dimlo fel, was this like a performance? what's going on? Ond wedyn ni, ydy hwnna'n neud i fi swno fel bod fi'n gweud that she was just like cosplaying neu rhywbeth yeah. or putting it on, because that's anheg actually, yeah. i weud hwnna really. Ond fel, why the vibe switch? Yeah.
Fi'n meddwl bod pobl wedi definitely like taken note of the vibe switch gyda nhw'n dwy. Mm. Jojo Siwa is now Joelle and she's going out with Christopher by the way which is no one's ever called Chris Hughes Christopher ond nawr mae fe'n Christopher. Mae'n gweud y bob tro a

Fi'n meddwl bod y shift yma, gyda Jojo, ti'n kind of gallu gweld e, cos mae hi di fel aeddfedu, and she's 22. Mm. So let's yeah. cut the girl some slack. Hang on, faint oed yeah, fi'n 23, yeah, you know. Do you what I mean?
A fel mae frontal lobe ti, fi'n lli teimlo fe'n coco right nawr. So fi'n meddwl, like, fi dwi'n probably gweud a wneud lot o silly stuff yn y mywyd i, ond yeah. ti'n ddigon hen, kind of, i nabod i nan. Ond I suppose mae Jojo

Much older guy. Mm. Mae fe'n oedran fi, mae fe'n 32. Mm. Tell you what, bydde fi ddim yn mynd mas gyda 22 year old. Oh, sorry, Mer. You're out. You're out, love. It's okay. Yeah, I'm sure she's devastated. um, ond hefyd, mae Fletcher di cael y rebrand yma mm. i fod yn this kind of really trad wife vibe. Cyn, oedd it was quite a bit more of a sexual kind mm. of like...

floral, gentle, soft, submissive.
Ie. Fi 'di gweld loads o stwff ar fel TikTok yn sôn am bod e'n adlewyrchiad o fel y political climate. Ah. So fel bo' ni'n mynd nôl at kind of... Tradwaith. Tradwaith.
Ie.
Traditional, conservative, bo' fenywod mm. mod bod menywod bod, fod yn fwy submissive yeah. yn lle jyst bod yn hyderus and fel out there. Yeah. Sy'n scary. So

Na, exactly, it never is. Ond, ti'n bod, mae ma, yeah, ma bron fel mae push nawr yn erbyn menywod cryf a fel identity menywod cryf yn, yeah, it's worrying. Ie, yeah. mae'n, fi'n meddwl ta dyna be mae rhai pobl, fi'n gwybod ni ddim symud ymlaen at Jojo, fi'n cadw mm. mynd yn ôl at Fletcher, because it means a lot to me. Ond fi'n meddwl ma, dyna be mae lot o bobl di kind of, a probably gyda Jojo hefyd, because mm. oedd ganddi fans, just because mae rhai pobl, okay, lot o bobl, yn meddwl bod Jojo yn really full on a fel bach yn cringe a stuff. Yeah. Oedd a lot o bobl yn really fel mm. obsessed gyda hi. Mae bod yn full on yn cringe i wneud hi fel yn multi-millionaire. So oh, fel, wedi gweud na. How you, Jojo?
Joelle, guys. Joelle. Sorry, sorry, Joelle. Sorry. Sorry, Joelle a Carrie. Um, ond mae fel bod y switch mor sub substantial a ddim jyst fel I'm the same, mae... There's no one saying I'm the same person as I was before. Na, na. Mae nhw fel I've changed, I've found myself. I'm like... A kind of alluding i That wasn't actually me. Oedd beth oedd hi cyn is not what she wanted to be. I know. Ac oedd e'n like ddim yn dda a stuff. So i ddim, dyna pam fi'n deall yr ochr yna o pobl yn pissed off, i fod yn deg. Yeah. Ond fel, fi moyn fel rhoi greisi iddo bo fel, allai ddychmygu bod hi wedi cael gymaint o trauma yn tyfu lan ar Dance Moms mm, ar y mm, teli, yeah. a bod rhaid iddi fel kind of performo a constantly Dyna cael performance fel lan, a bod hi yeah. ddim wedi cael cyfle yeah. i explore pwy, pwy yw i. Ond fel hefyd, yr un peth a Fletcher, Paid rhoi dy gefndir y bobl sy 'di baco ti a sy 'di bod yn gefnogol i ti. Mae jyst yn teimlo fel o, ouch. Yd- ydi... You know? ...ie, ydi Fletcher wedi dweud ers y backlash, ydi hi wedi dweud unrhyw beth fel i fod fel, oh I, you know, I still support... 'Cos mae yn teimlo'n rili fel please don't hate me, I'm now with a guy. Oh, here's all my merch about guy and blah, blah, blah, yeah. delete all of my gayness. Like, Mae'r gan yn weird. Chi'n ei clywed? Na, okay, na. Fi wedi darllen y lyrics. Okay, that's what I have the biggest problem with. It's not a good song. Na. Dwi e ddim...
It's not even worth. Dwi e ddim... Dwi, fi, I fi, dwi e ddim yn gan da. Os oedd y gan yma'n dweud fel... Os oedd y gan yma, yn hi'n dod mas ac yn gweud, fi gyda bachgen nawr, ond fel fi dal yn, ti'n ma, like, the women I loved before still, mm. like, mean hmm. something to me, da da da, like, I'm, ti'n ma, mewn ffordd sydd yn neud synwyr, mm. ond hmm. mae'r gan yma i gyd fel, I'm with a boy and everyone's going to hate me. Yeah, da, da, da, yeah, yeah, yeah. Just, it's just giving pick me, it's just like, yes, calm down. Yes, just, it is, oh, it is, it is. A ti'n ma bit, nath rhywun, fydd mae ddaion yn fel, explain o hwn mewn ffordd eloquent, a Go on Charlie. Go on na fi'm yn mynd draw. Ond 'na pwy nath odd Cati ar yym TikTok. Ww. Nath 'i neud fideo mor dda nath jyst explaino fo mewn ffordd mor eloquent a deallus. Hmm. O'n i fel ie dyma'n union shwt fi'n teimlo am y peth on' fi'm yn gwbo shwt ma gweud e. Ie. So odd e'n rili good so os gewch chi gyfle ewch am stalk i gyfrif Instagram Cati. Wel talking of Cati a ma' hwn yn dod â ni nôl i hoff subject ni fel Scorpios

Oh, I see that. Fi gweld hwnna, fi gallu gweld hwnna. Ie, ie, ie, ie. Fi'm yn deall, please esboniwch. Wel, chat GPT, shall I? Okay, mae dad, ma dad fi a brawd fi'n Leos a fi ddim yn cael y vibe yma wrth nhw. Ond mae'n sort of fel out there, proud, leader of the pack kind of vibes, is be fi'n deall. Okay.
Um, maen nhw'n aml yn cael eu disgrifio yn hyderus, mm. yn hael, yeah. ac yn loyal. Ooh, nice. That nice. Oh, yeah.
Natural yeah. inclination towards leadership. Yeah, I'd Dyna say ni. so. A mae Amy Taurus, sef hoff signs so Scorpio. Mae nhw fel the best match, oh, Scorpio Taurus. Yeah, fi'n mynd mas gyda Taurus.
Mae hoff Taurus. Cool. So there we are, nice.
Amy's a gal. We don't know about Katy, ond Amy's a gal. Beth yw Leo a Taurus, Taurus compatibility, compatibility, I wonder? Mae'n siwr, ma siwr bod Katy yn wyndro hwn hefyd, so mae'n ffindio mas i ddi. Leo? O, oh, I wonder os maen nhw'n mynd i fod yn Pride pan wythnos yma. O, falle.
Mm. O ie, cos oedd hi'n perfformio llynedd. Oedd hi'n perfformio llynedd, oedd hi'n awesome. O, oh, okay.
Mae'n gallu bod yn challenging iddyn nhw. O, oh, okay. Mae gen nhw different personalities ac approaches i bywyd. Oh. Ond gyda ymdrech a compromise.

Mae poblog babe yn gallu dod ar draws yn really sarcastic. Fi'n gwybod.
I know. It's cunt, dyna beth yw e. It is, it's not giving.
Wel, achos dyna beth yw e yn yr gan, off of what we stole it. Oh, Good luck, babe. Good luck, babe.
Hint of... A mae hwnna am ferch oedd hi'n mynd mas gyda sydd nawr gyda bachgen. It all comes back. All comes back.
Yeah. Wow. Ond back to fel Jojo a, um, na sori, Joel a Fletcher yn gyflym, neu Carrie, Carrie yn gyflym. Carrie, please. Beth mo, wyles i rhywun arall o social media yn gweud, fi yn poeni mae, bod e'n mynd i hefyd ffid o mewn lwg da'r holl conservative rise and shift yn y byd, bod e'n mynd i fel jyst discredito lesbians yn gyffredinol a bod pobl jyst mynd i... Mae'n profi'r bobl sy'n gweud fel, oh, you know, they just haven't found the right man yet. Yeah. Kind of thing. Mae'n profi... Yeah. A fi wedi gweld pobl yn comment yeah. hwnna, exactly. Mae mor ganredd, achos mae hwnna'n pwynt valid, ond mae pwynt valid hefyd o ran bwyd o biphobia, achos mae

all the songs you want to hear, like Natasha Bedingfield Unwritten, oh, like pawb yn canu. It was, it was genuinely a vibe. Oedd e'n really, really good. Ond anyway, o'n i fan ag a bunch of ffrindiau a Rach, mm. um, Fi bob tro'n dweud girlfriend fi. Yeah, we know, we, yeah, we know, know you have a girlfriend.
Guys, come on, cut me some slack, it's taken a while. Bron blwyddyn ddo, come on. Um, oedd, anyway, Rach yn sefyll drws nesau fi.

Um, yeah. oedd e fel, no, oh yeah, you just, you just saying that, you just saying that to fob me off. Oedd hi fel, no, no, really. A then o'n i fel, oh yeah, sorry mate, got in there. Mae ma hi'n lesbian, by the way, she's not even slightly, yeah.
Oedd hi fel, oh yeah, sorry mate, got in there first. A oedd fel, oh yeah, only just. O'n i fel,

mae Mel as a stand-up comedian yn yeah, yn comedy yeah, writer.
Extra bit, yeah. yeah.
beth ddigwydd. so, oh.
um, so fi ddim mynd i bod o gofyn DM updates dim mwy, fi ddim mynd i mynd syth am Mel. Yeah, like, ah, yeah. Ah, yeah. okay, so ti'n Ddim yn edrych ond ddim yn ddim yn edrych. Ie, fi'n teimlo fel, t'mo' nathoch chi byth astudio yym Cymra'g Tŷ Gau, I don't know os odd e ar y syllabus pan o' chi yn yr ysgol, you know, back in the old days. Thirty years ago, ie. Thirty years ago. Ond odd 'na gerdd o'r enw Y Ferch Wrth y Bar. Ie! So yn pen fi, ers fi 'di bo' yn teenager, fi fel dyma shwt ma' ffindo cariad pan fi'n symud i Nghaerdydd, fi myn' i fod yn clymu fach a fydd 'na fel mwg fydde DJ yn chware a fi myn' i weld the love of my life.

Hi Aned. Dyma, dyma headshots newydd fi. Ond wedyn mae incredible though. Mae fel stunning yn cerdded mewn mm. ac yn mynd, oh, sorry, I was, I was, I was just about to get my headshots taken. A ti fel, oh, me too. Me too. a wedyn mae hi'n mynd mewn i'r booth a wedyn chi'n cael lluniau

Don't wink. Don't tell them you're a Scorpio. Oh, okay, don't you, tell don't just, just them. avoid.
Os yeah, maen nhw'n dweud be yw horoscope ti, oh, fi ddim yn siŵr. A wedyn, os mae hi'n dechrau gofyn am birth charts, you want to lie them anyway. Okay, you yeah. don't want that person. Just I want you. that person. Okay. Can you be right?
You don't want that person. Okay.
Um, well, beth o'n i'n... So ti actually ddim beth ti fel... Fi ddim yn pa fan hyn. Okay.

Mae croeso i bawb. Na, achos I nath teulu fi suppose. ddod llynedd and it was lovely. O ie, na fe. Ie, ie. Ie, fi yn mynd lan i mam ti. Is he You, right? get out!
Just kick my mas. Wel, then, o'n i arfer jyst mynd, Hey, I, I just think you seem really cool and like, I think you're really fit. Do you, I'm going to Oh. get a drink at the bar, do you want one? Oce, cŵl. So it's just

Lle oedd fel, fi this girly pops, having a great time, and a good time. A wedyn i fel, ar ôl ni, oedd e fel 5 o gloch y bore, a oedd hi fel, oh my god, what am I going to tell my boyfriend? What's... achos oedd boyfriend hi'n ffonio hi. And I was like... Shut up. Oedd hi genuinely yn iwsio fi fel therapist. O'n i fel, Faye, uh... whatever your name is, it's not my problem. You should have thought of that about an hour ago. If anything, Faye. What am I going to tell you?
Did a bit, yeah. Ond, nei di name dropo.